Min-naħa l-oħra, aħna nkunu qegħdin f'ċenaklu, ġifieri niltaqgħu regolari, ta' spiss, flimkien, forsi jkollna l-opportunità mbagħad anke nitkellmu. Nitkellmu fuq dan iċ-ċenaklu. Illum però se nitkellmu dwar il. L-aħħar darba tkellimna dwar il-maħfra. Kemm hi sabiħa l-maħfra. U llum, minn hawn ftit ieħor se ntellgħu n-numru tat-telefon ħalli nitkellmu magħkom għaliex dal-programm huwa proprju djalogu għalhekk. Huwa programm live biex iċċemplulna ħalli aħna nitkellmu dwar il-kmandamenti, il-kmandamenti. Il-kmandamenti, Father Ray, Nafuhom, huma għaxra, hux veru huwa l-kmandamenti? U nistgħu ngħiduhom daqsxejn fil-bidu l-kmandamenti? Għaliex jiena kont qiegħed kemm hu importanti li dawn il-kmandamenti, għaliex jekk ma dawn il-kmandamenti ma nsegwuhomx, ikunu l-kawża tal-vjolenza, hawn rajt saying sabiħ, jiġifieri, il-kawża tal-vjolenza domestika, il-korruzzjoni, it-traffikar uman, is-serq, ix-xenofobja, u tnibwiet oħra tal-ġisem, hi għaliex aħna ma nsegwux il-kmandamenti. Il-kawża ta' dan kollu hi proprju għaliex ikun hawn id-diżordni. Dawn aktar huma naturali, hux veru? Ħajja sewwa, ġifieri l-kmandamenti. Qiegħda nara xejn, Father Ray, kif bdew dawn il-kmandamenti. Aħna nafu li Mosè tela' fuq is-Sinaj, hux vera? U tana l-kmandamenti. Però l-kmandamenti. U nistgħu ngħidu, qabel kienu Mosè, x'ver, spjegalna daqsxejn dawn il-kmandamenti. Dan hu fih n-numru tat-telefon, Tony, in-numru tat-telefon ħalli titkellmu magħna. Għidilna daqsxejn dawn il-kmandamenti. Waqt li Alla. xtaq li joħroġ il-poplu Lhudi mill-iskjavitù u wara li ħarġu permezz ta' Mosè, xtaq li jkompli jtih id-direzzjoni kif għandu jgħix. U tah dawn l-għaxar, nista' ngħidu hekk, għaxar kelmiet. L-għaxar kelmiet nafuhom li tuhom lil Mosè. U kien Alla stess li qiegħed jagħtihom. Forsi jekk hawn xi ħadd li qiegħed jismagħna u jgħidu, intant ħa nibdew nerġgħu bl-Għid Kmandamenti. Imma interessanti għax Alla jħobbna. Dan huwa rigal. Bħalminti inti għandek il-missier li dan il-missier lil uliedu qed jgħaddilu xi ħaġa li verament tant huwa għal qalbu. U qed jgħidlu, fuq hekk għandek timxi. liġi naturali biex ngħid hekk, huma min-natura, jiġifieri anke l-bniedem min-natura tiegħu jħoss li speċi, anke dawk li jgħidu li ma jemmnux b'Alla, mhux vera? li dawn kemm hu importanti. Il-kmandamenti, il-kmandamenti mhumiex xi ħaġa, jiġifieri, ta' xi reliġjon, biex ngħid hekk, huma tal-bniedem, hux vera? Forsi hawnhekk nistgħu niddiskutuha ftit għaliex l-ewwel kmandament, Jien hu l-Mulej Alla tiegħek, mal-ewwel qed jagħraf li Alla huwa Jien huwa s-Sid tiegħek, Jiena huwa l-Ħallieq tiegħek. Mela jekk inti ma temminx f'Alla, Inti ġiġa l-ewwel kmandament mhux qed jagħmel sens għalik. Pero jiena nixtieq nkun naf, jiġifieri anka dawk li, għax dan il-programm huwa biex ngħid hekk, anka forsi hawn xi ħadd qed jismana u jgħid jiena ma nemminx f'Alla. Sewwa. Dan pero Żgur li peress illi inti, jekk ma temminx b'dawn il-kmandamenti, jiġifieri, sewwa, kemm hu importanti, jiġifieri, anke għal dawk illi jgħidu, marru fil-, huma naturali, huma, liġi naturali, mhix vera, dik li nixtieq, Qabel ma ndaħħlu lil Alla, sewa Alla rridu ndaħħluh, imma. Mod speċjali, fuq għandek nistgħu naqsmuhom f'żewġ kategoriji. Għandek l-ewwel tlieta indirizzati lejn Alla. Tajjeb? U imma mbagħad għandek is-sebgħa l-oħra, għax huma għaxra, is-sebgħa oħra indirizzjati lejn il-proxxmu. Allura dawk is-sebgħa l-oħra, jekk inti ħa tisraq, il-liġi naturali tgħidlek tisraqx. Jekk inti ħa tigdeb, il-liġi naturali tgħidlek tigdibx. waqt li l-oħrajn l-ewwel tlieta mingħajr ma jridu inti qed titfa' l-attenzjoni kollha fuq Alla għax inti għandek li tpoġġi 'l Alla fin-nofs ta' ħajtek, huwa hu s-Sid tiegħek, jien hu l-Mulej Alla tiegħek. It-tieni kmandament. Tajjeb, però jiena jien li rrid ngħid imma jiġifieri nistgħu il-kmandamenti all right vera Alla, Huma naturali, anke dawk li ma jemmnux b'Alla, dik li nixtieq inkun, illi. Naqbel miegħek, ma naqbel miegħek, għax hija naturali meta inti tirrifletti fuq hekk innifsek u tinduna, jien min jien? Jien mhux ix-xbieha tiegħu? Jien mhux hu li ħalaqni? Ħa nieħdu minn dawk li, għax inti semmejt il-kmandamenti.

u l-festi kmandati. Dak huma l-ewwel tlieta. U mbagħad inti għandek is-seba' l-oħra. Ħanejdu għal dak li qed ngħidu illum b'mod speċjali ħa naqbdu mil-liġi naturali. Jien naħseb kemm hu importanti. Issa jista' hawn qed nerġa' nirrepeti, tista' inti ma temminx b'Alla u għalhekk dan il-programm huwa proprju wkoll għal kulħadd, għal kull min jemmen u ma jemminx b'Alla. Ħa niġu fuq dawk is-seba' kmandamenti sewwa l-oħra. Li huma la tisraqx. Mela, ir-raba' wieħed huwa weġġa' il-missier bil-ommu. Il-ħamis wieħed la toqtolx. Is-sitta la tiżnix. Is-sebgħa la tisraqx. It-tmienja la tikdibx. U d-disgħa u l-għaxra la tixtieqx ħwejjeġ ta' l-oħrajn jew xi tibsa jew irġiel ta' l-oħrajn. Jiġifieri, jiena llum laqtitni din is-sentenza, jiġifieri, li. Dan kien Arċisqof fl-Uganda li kien qed jgħid kien qed jgħid hekk fl-omelija tiegħu li l-kawża tal-vjolenza domestika, il-korruzzjoni, it-traffikar uman, is-serq, ix-xenofobja u dnubiet oħra tal-ġisem hi hi li Illi dawn il-kmandamenti nkasbuhom. Di, minn hemm ġej, minn hemm ġej, minn hemm ġej. Ma nafx jekk tgħidlix xi ħaġa. Jidhru forsi li Marija tixtieq tiżżid xi ħaġa fuqha di. Ma nafx, jiena nara illi, kif nara jiena sewwa, illi l-bniedem minnu nnifsu jekk tħallih għal rieħu, jiena naħseb li aktar jiġbed kontra. il-kmandamenti milli favurom, għax inkunu. Din fin-natura tagħna, dal-kmandamenti tħoss, tħosshom, hux vera? Jiġifieri jekk inti, int min int, int min int, int min int, tħoss fil-kuxjenza illi, issa jien qed insaqsi jiġifieri, il-bniedem tal-lum għadu jħosshom dawn fil-kuxjenza, dawn li huma biex ngħidlek,

Jekk għandu jekk irid jisraq, għandu dritt jisraq. Ejja ngħiduha ma jisraqx ejja ngħiduha ma jisraqx bank. Imma jekk ikun fuq il-post tax-xogħol u iva dan jieħdu dan dawn karti u noħodhom dawn ma' skarti billi nitlaq naqa' mix-xogħol kmieni u nidħol tard, la ma ninqabadx, ngħaddiha, mela mhux dnub. M'iniex inħares lejn id-dnub. L-għaqli għandi bżonn jien ħa nieħdu. Aħna għadni ma semmejtx id-dnub jien, imma fis-sens illi, illi trid tħosshom, mhux veru, dawn il-kmanda, dawn li hu, li, biex ngħidlek, il-liġi bażika, hux veru, għax dana, jiena nikkunsidrhom dawn bħala guidelines. Niffiguraw fi it-traffiku, aħna għandna t-traffiku f'Malta, hux veru, biex wasalt s'hawn, domt siegħa. Okay? Issa, mur kieku ma nosservawx, Il-liġijiet, is-science qed tifhimni, eh? Kemm ikun hemm aktar konfużjoni, aktar ma naslux sewwa. Jiġifieri dik li l-kmandamenti, però trid tħosshom, trid tħosshom, x'taħseb, qegħdin iħossuhom il-bniedem tal-lum, il-bniedem tal-lum, pereżempju s-serq, il-korruzzjoni. Iħoss sal-bniedem tal-lum. Dal-għerf ta' Għajn tad-Dlam ifakkarni. Jiena f'mandamenti nistħallilhom. Ferrovija għaddejja fuq it-trek tagħhom. Alla l-Missier tant iħobbna li uriena minn fejn trid tgħaddi l-ferrovija, li fil-każ tal-kmandament il-ferrovija hija l-bniedem. Tista' taqbeż mit-trek 'il barra. Għax il-bniedem mingħajr ma jrid, dak li, dak li ma tantx, dak li jħajru, ikun irid jippruvah. Però kif inti toħroġ minn dawn it-tracks tal-ferrovija, tiżbalja, għax Alla l-Missier għalhekk tahomlna hekk, biex inti tibqa' għaddej fit-triq it-tajba. Jien ma nafx intomx, għax inhu ferran. Is-supranaturali jibni fuq in-natural. Ħa nibdew min-natural, jiġifieri, please, għal Alla, jiġifieri lil Alla bħalissa ma nsemmuhx għalissa, tifhem, dak jidħol wara, tifhimni, ħa nibnu fuq in-natural, jiġifieri kemm inkunu, anke tara l-ħolqien, pereżempju, tara l-annimali, sewwa, jimxu Fuq l-ordni, qed tifhimni, in-natura tagħhom, qed tifhimni? Issa aħna, din, din, din il-, Xi, xi, xi, ma inti qed, le, le, ma hi, hi, ħa ngħidlek din, jiġifieri, għax imbagħad hemm, hemm ħaġa oħra, in-natura tal-bniedem stess, kif qegħdin ngħidu, hemm xi ħaġa illi dawn il-kmandamenti, Ma tridhomx hu. Sewwa għax fuq di, fuq di kont qed nitkellem jiena, għax ġo l-bniedem qisu għandu din il-ġid. Hemm tnejn, hemm ta'. Hemm dak, hemm, hemm dik li qed tgħid inti in-naturali tal-kuxjenza li inti tixtieq tagħmel it-tajjeb u meta tagħmel it-tajjeb inti verament tħossok sodisfatt. Allavolja tkun weġġajt, allavolja jkunu żebilħuk, imma dik hija xi ħaġa li ġo fik li tħossha. Imma min-naħa l-oħra hemm taqbida oħra, u t-taqbida hija li inti tixtieq tagħmel dak li trid int. Ħalli ninsa l-mument l-Għaxar Kmandamenti u nseba' dak li l-missirijietna tad-deżert jitkellmu fuqhom, fuq is-seba' irjus mejta, is-suppervja, ir-rabja, l-għira, ir-regħba, it-telqa, il-gula, il-ħna, l-passjonijiet. Mela, dawn qegħdin ġol-bniedem. Is-supperevja. Ġo fik inti għandek li inti qed tpoġġi lilek innifsek l-ewwel qabel l-oħrajn. Issa jekk inti ma tikkontrollax lilek innifsek, inti faċilment tmil tibda tikber. Punt ieħor li inti semmejt ukoll hija li inti semmejt il-kuxjenza. Li jiena kif inħossni. Imma hawnhekk wieħed irid joqgħod attent. Għax il-kmandament ma tħossokx. Il-kmandament inti ma tħoss bħal minn dik qatt li taħossha u jiena nħoss li għandi nimxi fuq linja jew naħa l-oħra. Jiena għandi dik it-triq u fuq dik it-triq irrid nimxi. Jekk ma nħosshomx, iva jew le, jiena fuq dik it-triq importanti li nimxi fiha. Però sakemm nagħti n-numru tat-telefon Qegħdin niddiskutu aħna dwar il-kmandamenti u s'issa qegħdin qegħdin naraw illi għalkemm hemm fina illi kulħadd jixtieq hux veru illi ma jiġix misruq, kulħadd jixtieq illi ma jiġix maqtul, kulħadd jixtieq illi ma jigdbux fuqu sewwa, però fl-istess ħin aħna ġo fina Hemm xi ħaġa illi, illi, ma rridix naħdulha, jiġifieri kontra, jiġifieri hawn qegħdin fi ġlieda aħna. U din, ħa nsaqsikom din, minn fejn hi ġejja din il-ħaġa li aħna, naħseb jien, ta, għax aħna nies liberi. Ara fl-annimali, ma ssirix dik, hux vera? Il-libertà! U x'nifhmu, x'nifhmu, għax aħna poplu, aħna, aħna bnedmin liberi u dik is-sabiħ tal-bniedem, mhux vera? Is-sabiħ tal-bniedem hu l-libertà, eh? Ma nafx, jiġifieri, s'issa tagħżel, tista' inti tagħżel jew timxi skont, mhux eżistenti, dawn l-affarijiet li l-egoiżmu tiegħek, qed tifhimni, li jġegħlek tmur kontra l-kmandamenti. Jew inkella timxi skont il-kmandamenti. X'taħseb? Fakkarni ismek? Marija. Marija. Marija. Jiena l-iżjed ħaġa li tgħaġġibni F'dak kollu li qiegħed jiġri, il-ksur ta' dawn il-kmandamenti, issa nerġa' ngħidu, ejja nħallu daqsxejn lil Alla fil-ġenb għal ftit. Inti semmejt l-annimali. L-annimali joret mhux sejjer jisraq wieħed il-ieħor, ħalliha li fl-ikel jippruvaw jisirqu ta' xulxin, imma ejja mmorru xi mkien, xi ħaġa żjeda. Inti semmejt għedt il-bniedem għandu ċerta minnu nnifsu jipprova jagħmel it-tajjeb.

illi ma jimxux skont dawn il-kmandamenti. Imma x'ġara? Għaliex? Għaliex? Dik qed nistaqsu. U jiena nistaqsiha mhux hekk biss, illi sirna nibdlu lil uliedna mal-egoiżmu. Per eżempju, inti tinqabad pregnant u jekk int ħa jkollok it-tieni jew it-tielet tarbija u inti Ma tistax, m'għandekx biex tħallas biżżejjed u għax jekk int ħa ġġib il din tarbija la tista' ssifer, la jista' jkollok l-air conditioning, allura inti l-ewwel sant iżżejjed, t-tnejn kienu biżżejjed mela jiena daqshekk, it-tielet wieħed inneħħih. Imma dan mhux ibnek jew bintek. Fejn hu l-istint matern? Spiċċa. U dan mhux qed insemmu ġifieri xi nies li m'għandhom idea ta' xejn, qed insemmu nies bil-għaqal, serji, u jiddeċiedu li jagħmlu l-abort biex jibdluh, dan m'aħniex qed insemmu jiġifieri min jaqa' fis-Sitt Kmandament u mbagħad sar żball, dan jkun koppja miżżewġa normali qegħdin jippruvaw jgħixu l-ħajja kif suppost. Jiena fil-fatt għandna telfu u grazzi, grazzi li ċemplulna ħalli aħna qegħdin f'Xandira Live hawnhekk, tajjeb li nitkellmu magħkom Sewwa, u qegħdin nitkellmu dwar il-kmandamenti. Mela, kellna telefonata imma ċ-ċem, in-numru huwa 2123973. Aħna qegħdin hawnhekk f'xandiera diretta. Qegħdin niddiskutu, nitkellmu dwar il-kmandamenti, il-kmandament. S'issa għadna ma daħħalniex lil Alla. Jiġifieri inti bħala bniedem, jien bħala bniedem, inħoss ġo fija illi, illi jien nidde, ma nixtieqx min jispara għalija jew iżommini. Jiena bħala bniedem ma nixtieqx min jigdeb fuqi. Jien bħala bniedem ma nixtieqx min jikkalpestani, jeqridli d-dinjità tiegħi bħala bniedem. Jien ma nixtieqx min jużani, jien bħala bniedem. Jien bħala bniedem ma nixtieqx illi, illi ikasbar u però fl-istess ħin jien qisu hemm xi ħaġa fin-natura wkoll li wara ż-żmerġ li tmur kontra dawn ix-xewqat tiegħi, kontra n-natura tiegħi. Mela, għandna telefonata?

Jien mhux se nagħlaq is-sigriet tal-qrantha, imma l-aktar, imma ħa ngħidlek din, jiġifieri l-aħħar darba kien konna qegħdin nitkellmu dwar il-qrar ukoll, għax ħarġet dwar il-qrar. U l-aktar li jiġu jqerru jħossuha, iħossuha fil-x'ismu tagħhom, tagħna, anke jien ukoll sewwa, dwar is-sitt kmandament. Il-kmandamenti l-oħra donnhom Lanqas inħossuhom. Lanqas inħossuhom. Kif qalet Marija, xi kultant, lanqas inħossuhom, pereżempju, u mhux għall-familja jien nisraq, mhux għall-familja jien, qed tifhimni? Isna niġġustifikaw ruħna, qed tifhimni? Semmiet, hemm ħafna affarijiet. Is-sitt kmandament, grazzi li tkell. U fil-fatt, Sinjur, jiena lil Ray kont għedtlu nitkellmu dwar is-sitt kmandament, sewwa, għax dak hu, sewwa? Is-sitt kmandament. X'jgħid sew? Allura is-sitt mandament Ejja, ejja stenna daqsxejn, ejja, għax għandna telefonata. Mela, is-sitt mandament hu Fil-qosor, ħa nissemgħu malajr. Mela, għandek iż-żina u passjonijiet. Ma tistax tagħmel iż-żina u lanqas il-passjonijiet. X'inhi ż-żina u x'inhuma l-passjonijiet? Iż-żina hija Fejn il-Katekiżmu tal-Knisja jgħid fuq dan is-sitt kmandament meta inti ma tistax ikollok relazzjoni intima li ma tkunx martek jew żewġek. Meta inti jkollok relazzjoni intima, tajjeb, barra ż-żwieġ, u qed ngħidu żwieġ fil-Knisja, inti tkun qed tmur kontra s-sitt mandament. Dak huwa ż-żina. Min-naħa l-oħra għandek il-passjonijiet, jiġifieri dak kollu li inti jmorru max-xewqat, pornografija, masturbazzjoni, tajjeb, xewqat tiegħek innifsek, dak huwa kollu marbut mal-passjonijiet. Mela fi ftit kliem, dak huwa ż-żina. u l-passjonijiet. Ħafna min-nies illum, żgħażagħ u anke tfal, tajjeb, iqerru dan il-kmandament għax huwa kmandament li sfortunatament id-dinja tant qed timbuttah. Jiġifieri minn mindu tkun żgħir illum diġà l-fantasija, l-image li inti jagħtuk hija diġà qegħdin ixewquk, idaħħluk biex inti ma tikkontrollax dawn ix-xewqat,

Però rrid ngħid illi l-Kmandamenti ħadd ma jobdihom. Ħadd. La predikanti, la qassisin, la miżżewġin, la tfal, ħadd ma jobdihom. Għalhekk immorru nqerru ta' mbagħad. Ejwa, ma, ma, solvejna b'daqshekk illi imbagħad inqerru u nerġgħu nagħmlu l-istess. Le, fhimtek, fhimtek.

Qed nieħu pjaċir f'dan il-kumment li għamel il-ħabib tagħna. Jiena ħa mmur iktar lil hinn. In-nies ma jfuhomx l-għaxar, malajr ma jfuhomx il-kmandamenti. Jiġifieri jekk tgħidilhom li m'huma l-għaxar kmandamenti, jiena naħseb ftit issib nies li jafu min huma, li m'huma l-għaxar kmandamenti. Barra minn hekk, meta inti tidħol fuq kull wieħed, Aħna semmejna ftit is-sitt kmandament, forsi 'l quddiem nilħqu jkollna ċans li nagħmlu diskussjoni sħiħa fuq dan il-kmandament. Imma xi tfisser jien hu l-Mulej Alla tiegħek, l-ewwel kmandament? Xi tfisser li inti għandek m'għandekx issemmi l-isem t'Alla fil-bagħta tidgħi? Allura jekk taqbiżlek, allura jiena naħseb li hawn ħafna nuqqas ta' tagħlim jew ma tantx jinteressawna. li għandna daw l-għaxar kmandamenti, dak kif semma l-ħabib tagħna tajjeb, dik il-ferrovija li inti trid timxi fuq dawk il-linji, xi kultant aħna ma jinteressanix, u hawnhekk nagħmel mistoqsija jien forsi, ma nafx jekk teħloġ minnha, kollox jorbot mal-kmandamenti mar-ruħ tiegħi, għax il-kmandamenti lili qegħdin joħonquni r-ruħ, li r-ruħ imbagħad lill-persuna tiegħi, Il-ġisem tiegħi kollha l-konsegwenzi fuqi. U xi kultant dik li aħna m'aħniex ċer, m'aħniex, ma tantx jinteressana. Jiena nieħu pjaċir insemmi l-Vanġelu meta dak iż-żagħżugħ mar quddiem Ġesù u qallu, X'għandi nagħmel biex nakkwista l-ħajja ta' dejjem? Jekk inti ma tagħmilhiex dik il-mistoqsija, inti l-kmandamenti ma jimpurtakx bihom. U Ġesù wieġbu, Qed tagħmilhom il-kmandamenti, imma tagħmilhom u tgħix u ma tossorvhom, għax inti qed tmur lil hemm, inti tixtieq li inti wara mewtek, anke minn issa stess, tibda tipparteċipa biex tmur lejh. Frati Gray, inti semmejt illi l-kmandamenti in-nies ma jafuhomx. Sewwa, jiena xtaqt li llum, illum, qabel ma nidħlu fuq Alla, ħalli nkunu, ma nsemmuhx bħalissa, tgħidli kif, inti qassis m'intix tista' tsemmi, mela le, imma ħalli, u ħalli nuru lin-nies li dawn huma, tant biex tgħix bħala bniedem, Eh, anka bħala bniedem li orrajt inti tgħid jien ma mmurx knisja jien ma nafx x'ismu, dawn huma gwida għalik ukoll. Hux veru? Forsi hawn xi ħadd qiegħed jarana jgħid dawn qassisin, dawn iridu jżaffnu lil Alla fin-nofs. Eh, tifhimni? Aħna mhux dak l-iskop tagħna, aħna qegħdin hawn proprju biex, eh, Agħmel li trid, jiġifieri nieħdu gost kieku naraw il-knejjes tagħna jimtlew għax diżgrazzjatament qegħdin jiżvojtaw, hux vera? Qegħdin jiżvojtaw. Però ħa nibdew min-naturali, jiġifieri ħa nibdew b'dak li li aħna bħala bniedem li għamilna bnedmin. Orrajt? Nafu, però dawn l-iktar l-affarijiet bażiċi biex tgħix. Eeh? Biex li. Għax inkella mhux ġungla nkunu, qed tifhimni? Eeh? Ma tibża' tgħaddi xi wħud. Qed tifhimni? Xogħol fawwiet. U l-Mulej tagħna l-libertà, kemm hi sabiħa l-libertà. Għidilna daqsxejn, fakkarni ismek. Pawlu. Pawlu. Il-libertà, hux veru, tana l-libertà lilna. Vera tana l-libertà, u aktar mil-libertà, għandna rieda ħielsa kull bniedem. U kemm hi sabiħa. Kemm hi sabiħa, imma. U dak li għamilna bnedmin lilna. Eh? Jiġifieri l-annimali m'għandhomx u żmien se wasal li l-Reġini ta' Xena x'gul tant, eh? Kellu. Mhux anke l-Istat, l-Istat allaħares ma kellux il-liġijiet tiegħu. Is-Sinjur li ċempel ftit ilu ħadt gost nisimgħu, imma allaħares ma nimxux bħalma l-Istat għandu l-liġijiet tiegħu biex nimxu magħhom għax inkella jkollna ġungla. U l-istess ħaġa ngħid mandamenti, huma ferm aktar perfetti minn kull liġi li minn kull liġi li jista' jagħmel l-istat. Innota kieku nimxu fuq il fuq il-kmandamenti vera, aħna semmejna sitt kmandament ftit ilu. Immaġina kieku l-familji tagħna jonoraw vera s-sitt kmandament, kemm ngħixu ħajja aktar, Anzi, u l-kmandamenti mhumiex tal-Kattoliċi biss, il-kmandamenti huma ta' kull bniedem sewwa li hawn fid-dinja, mhux vera? Kemm huma sabiħ! Aħna f'dal-programmi, Father Ray qalli li ħa jkomplu, nkomplu, ħa niżviluppaw għax imbagħad wara, Ħa ntikom daqsxejn hint ġifieri sa fejn irridu naslu fil-beatitudnijiet, eh, ġifieri ma għalissa ħa nibqgħu daqsxejn fuq dawn il-kmandamenti. Jiena, eh, kien hawn sinjura hawnhekk ċemplilna qalilna ħadd m'qiegħed josserva l-kmandamenti. Father Ray qal, Illi għax ma nafuhomx il-kmandamenti, inti, forsi li qed tarana hawnhekk, tkellem magħna daqsxejn. Inti tħosshom il-kmandamenti? Tħoss illi trid tgħix? Marija qaltilna li huma jħossuhomx, għax ma jafuhomx, ma nafx. Taqblu magħha din il-ħaġa? Inti, illi qed tarana, xi tgħid fuq il-kmandamenti? Eh? Jew meta tismagħna qed timimni tgħid dawna qegħdin qegħdin jitkellmu lingwa li m'qegħdinx ma nafx ta' jiġifieri qegħdin jifhmuna n-nies ma nafx ma nafx jekk qegħdinx jifhmuna. Jgħidu li jekk isir jifhmuhom iktar fihom. Eħe. Qegħdin naqxin Marija. Jiena naħseb li Veru li l-maġġor parti tan-nies ma jafuhomx l-kmandamenti. Ma għandhomx l-ixken idea, b'mod speċjali ċerta ġenerazzjoni. Orajt. Suppost. Imma mbagħad inti ħa tħoss li għandek, per eżempju, jekk inti żagħżugħ, żagħżugħa, għandek tonora, tħobb, tweġġaħ il-ġenituri tiegħek. Imma x'qiegħed jiġri? Mal-ewwel intopp Naħduha kontra l-ġenituri. Nitilqu 'l barra, insabtu l-bieb, imbagħad naslu biex nitilqu mid-dar. Għax il-ġenituri jipprovaw jikkoreġuna. Mela fejn hu r-rispett lejhom? Ismagħhom? Għad anqas. Ara x'ħa jgħidulek. Imbagħad, ħalliha li wara s-snin imbagħad terġa' tiġi fi kliemhom. Imma f'dak il-punt inti ma tismagħhomx. Mela qiegħed m'intix iġġibilhom rispett. Jekk inti Tixtieq xi ħaġa? Taqbad u hija noħodha. Taqbad sraqtha, ħadtha. Mhux serq dak? Imma hekk m'għandha min tippropja, jiena naħseb. Ħadd minn ċerta ġenerazzjonijiet 'l isfel, iż-żgħar, ma jafuhomx, aqas għandhom idea tagħhom. Meta aħna, aħna nitkellmu magħhom bħala ċenaklu, kif issa nitkellmu iktar quddiem, niltaqgħu ma' dawn in-nies u tgħidilhom, Taf inti li ma tistax, ġuvni, ma tistax inti tmur torqod. Id-dar tal-għarusa tiegħek magħha fi Sota? Esa. Jekk ma tiksarx għaliex? Semmejt. X'hemm x'iżommni? Interessanti din. Ma jafux li qegħdin jiksru s-sitt mandament. pereżempju. Issa, jgħid hawn anke ħa nsemmi l-omosesswalità, sewwa? Illi allura speċi daħal iż-żwieġ. Bejn l-omosesswali. Allura, daka l-atti se jien ma nafx jiġifieri dawk huma jiġifieri jmorru kontra l-kmandamenti. Tifhimni? Ħa niċċaraha ħaġa, x'inti qed tgħid? Tħosshom. Marija għadha kemm semmet punt, Għandek ġuvni. Iħoss li ma qed jagħmel xejn ħażin talli qiegħed imur jorqod ma' tfajla. Ma qed iħoss xejn li jagħmel ħażin. Jiena dan l-aħħar kont ġieli naħseb bħalma jkollkom opportunitajiet oħrajn, ġieli titkellem ma' xi ħadd pereżempju li tilef il-ommu jew il-oħtu u għandu rabja kbira kontra Alla u jħoss, li għandu din ir-rabja u dik ir-rabja hi ġustifikata, qed iħossu b'dan il-mod u aħna qegħdin ngħidu, jien qed ngħid, ma tistax timxi fuq dak li tħoss, għax dak li tħoss mhuwiex il-verit, mhux, inti veru qed tħossu,

Eehh iva qed għandna telefonata? Hello? Qed nisemgħu? Għidilna? Hello kellimna? Kellimna? Iva qed nisemgħu? Il-kmandamenti.

Jiġifieri, il-kmandamenti għal kulħadd jafhom sewwa, imma mhux kulħadd hekk jgħid. Naħseb li ried jgħid dan il-ħabib tagħna huwa li inti mbagħad għandek il-konsegwenzi ta' li inti ma timxix fuq il-kmandamenti. Sodoma u Gomorra, għalfejn Sodoma u Gomorra? Il-Mulej ta sinjal ċar. Kien hemm dawn il-pajjiżi fejn is-sess kienu qegħdin bla kontroll ta' xejn. Meta qed ngħid bla kontroll ta' xejn, bla kontroll ta' xejn. Raġel ma' mara, raġel ma' raġel, ma' bla kontroll ta' xejn. U l-Mulej tant beda jara dal-ħażen tiegħi li ma felaħx jagħmel dal-ħsara. u ta sinjal. Bagħat l-anġli tiegħu għal min jaqra propju l-Ġenesi jaf x'ġara li ħareġ biss familja waħda, il-familja ta' Lot. Oħroġ minn hemmhekk. U illum nafu li anke mill-istorja vera, jiġifieri din mhijiex biss ġrajja imma hija wkoll verità, tajjeb li l-post Tajjeb, niżel xita ta' kubrit u nar lill-Mulej ta' sinjal, għax b'dak il-mod il-bniedem mhux ħa jikber, imma qed ifittex l-egoiżmu tiegħu. U dan huwa l-punt li kont qed insemmi l-ewwel. Kemm-il darba il-bniedem hekk ma jikkontrollax lilu nnifsu, il-ħażen jirkbu. Tista' tieħu s-suppervja, tista' tieħu r-rabja, tista' tieħu r-regħba. U inti jekk ma tikkontrollax dawn l-affarijiet, inti tħoss li inti għandek tagħmilhom, imma ma tkunx miexi f'dak li qiegħed tagħmel il-ġid lilek innifsek. Issa, semmejt li, allura, ħa ngħidlek din, semmejt il-kontroll, semmejt, importanti l-kontroll, però donnu hawn min jgħidlek, imma r-reliġjon ħafna liġijiet, ħafna,

Kollox għall-ġid tagħna. Kollox għall-ġid tagħna. Li għandek għandek fil-fondament forsi tista' ssemmi ftit dan il-każ, imma fil-fondamenti l-oħrajn x'inhu l-pjaċir li inti sraqt xi ħaġa? Orajt għidilha ngawdiha. All right. Imma ma jistax ikun. Jien li kont se, kont se nidħol l-ewwel fuq punt żgħir, fuq il-żgħażagħ. Kontu qegħdin tgħidu illi ż-żgħażagħ ma jafux li qegħdin jiksru s-sitt kmandament. Għalhekk ma jimpurtax imur jorqod mat-tfajla, ma jimpurtax, qisu ma ġara xejn, qisu dritt tiegħu. Il-biċċa tax-xogħol qiegħda li ħadd minn meta jkunu żgħar mhu jgħallem lit-tfal, kif suppost, illi hemm il-kmandamenti u trid timxi magħhom u xi jfissru. Trid tara l-ewwel aħna l-kbar nafuhomx biex nistgħu ngħadduhom liż-żgħar. Imma ejja ngħidu nafuhom u ngħadduhomlhom. Kemm qegħdin ngħadduhomlhom preċiż kif suppost? Għax imbagħad għandek dawn se jmorrulek l-iskola. L-iskola ta' dawk l-età nine, ten, eleven. Għandek workbook illi ġiġa qiegħed iħajjar għas-sess. Qiegħed iġegħlek tipprova x'taq ġibtu miegħi illum għax għandi kopja tiegħu. Qiegħed iħajrek. Mela inti ma' xiex ħa timxi? Għad għandek nine, ten, eleven, ħa tibda tesperimenta? Ħa tesperimenta jew ħa timxi mal-kmandamenti? X'inhi l-liġi proprja? X'inhi l-way forward proprja? Nixtieqek ikun hawn xi żagħżugħ jew żagħżugħa, jekk ma forsi ma taqbilx magħna, tibżax ċċempilna. Eh, qegħdin, aħna qegħdin f'diskussjoni nitkellmu dwar il-kmandamenti. Eh, tajjeb li jekk ma taqblux magħna tibżawx tkellmu, qed tifhimni? U jekk inti l-kmandamenti għalik jew ma taqbilx magħhom, tibżax, kellimna. Saw, aħna qegħdin hawnhekk proprju biex nitkellmu, djalogu, djalogu magħkom ħalli naraw daqsxejn il-ħajja tagħna, mhux vera, kif tista' tkun aħjar. E? E, fakkarni, għidilna daqsxejn, Il din il-ħaġa tal-kmandamenti semmejna s-sitt kmandament. Kmandamenti hawn min jgħidlek kmandamenti oħra ma hawn ma nagħmluhomx pereżempju. Aħna fil fil dan ħall ħalli ħallejt dmirijieti hemm hemm allura kollox dnub issa? Qed tifhimni? Jiġifieri kollox dnub. Dik il-biċċ tax-xogħol. Issa issa d-dnub naqas, vera. Imma xi kultant donnu l-. Għidilna, Ray, Father Ray. Għalik jien għandi d-dgħajsa, u f'din id-dgħajsa għandi t-toqba. Għandi wieħed mis-seacocks qed jillikja. Jiena nista' nagħti kas fuq kemm għandi lussu ġewwa, l-iktar ħaġa li għandi importanti, l-ewwel ħaġa li nagħmel huwa insolvi dik il-problema ta' dik it-toqba. Issa, għalhekk qed insemmu l-kmandamenti għax huma l-bażi. Jien nista' nitkellem fuq affarijiet u kemm-il darba niltaqgħu ma' nies speċi jgħidli isma' aħ il-mhux l-importanti ma tweġġa' 'l ħadd. U daqshekk. Jien ma sraqt 'il ħadd u nagħmel kollox. Le! Inti ara eżattament kif inti qed tgħix. Tajjeb, ejja nsemmu per eżempju t-tieni kmandament, idda, li inti qiegħed issemmi l-isem t'Alla fil-bata. Jiena meta kont kappillan f'diversi postijiet kont verament inweġġa' Meta nisma' mhux biss in-nisa jidgħu, tfal jidgħu. Tfal jidgħu, sitt snin, seba' snin, tmien snin. Jew inkella nies b'diżabilità ma jitkellmux, ma jafux jitkellmu, imma mbagħad id-dagħa tant joħroġ ċar. Qiegħed inti tuża l-fakultà tal-vuċi tiegħek, tal-kelma tiegħek, biex inti tħodha kontra Alla. Għaliex għandek tagħmilha din? Għaliex m'għandekx tfaħħar lil Alla? Għaliex kull ħaġa ħażina li tiġina għandna nwaħħlu f'Alla? Għaliex? Inti tagħmel din l-osservazzjoni, semmejt dan it-tieni kmandament, tajjeb, li sfortunatament, Daħal ħafna fostna u qisni. L-aħħar darba kellna l-programm u Simon Mercieca semma li fl-idea tiegħu d-dam m'għadux daqshekk, jiġifieri nsemmija jiġifieri. Laqatni, jiena dan l-aħħar laqatni, laqatni, kienu qed jaħdmu fejn noqgħod jien quddiemi. Il-kliem ma taqbilx il-naqas, il-dam.

Hu għawwid tajjeb. Sewwa? Hello? Iva, iva, qed nisemgħuk, għidilna daqsxejn. Eħe, hawn il-ħażin u hawn it-tajjeb. Issa, aħna fil-kuxenza tagħna, anki hekk jiena bniedma ħażina, qed ninduna li jekk jiena sraqt xi ħaġa, jiena għamilt ħażin. Jekk jiena għedt fuq ħaddieħor, jien għamilt ħażin. Jekk jiena nagħraf da, għalhekk bix-xokom tad-duttrina, aħna meta mmorru id-duttrina, imberkin dawn li kienu jgħallmuna tgħallmu sew. Hawnhekk anke mir-raħal ftit qed inċempel, jgħallmuna tant illi m'għandniex nagħmlu hekk, m'għandniex nagħmlu hekk, imma mbagħad aħna qegħdin.